Eýran türkmenleriniň wekilleri Demirgazyk Eýranda türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Gülüstan welaýatynyň Akgala şäheriniň eteginde ýerleşýän Ýolme Handan obasynda ýerli ýaşaýjylaryň ýerleriniň, öri meýdanlarynyň ellerinden alynýandygyny aýdýarlar. Bu barada Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sähraly intelligensiýa wekili Abdurahman Düýeji Eýran türkmenleriniň birnäçe wekiline salgylanyp, on dördünji dekabrda Azat. azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ýer meselesi etniki türkmenleriň pars dilinde ýöredýän internet neşirlerinde hem ara alnyp maslahatlaşylýar. Etniki türkmenler Eýranyň türkmen ilatly sebitlerini Türkmensähra atlandyrýarlar. Ýolmeýhandan obasy Akgala şäherinden bäş kilometr töweregi gündogarda ýerleşýär. Eýranda iki müň altynjy ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijelerine görä, Bu ilatly nokatda aglabasy etniki türkmenlerden ybarat bolan iki ýüz çemesi maşgala ýaşaýar. Azatlyk Radiosy Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sähraly intelligensiýa wekili Abdyrahman Düýeji bilen eýran türkmenleriniň arasynda ýüze çykan ýer meselesi barada söhbetdeşlik geçirdi. Abdyrahman aga, Akgala şäheriniň eteginde ýerleşýän Ýolme Handan obasynda ýer eýeçiligi Öri meýdanlaryň eýeçiligi bilen bagly nähili mesele ýüze çykdy? Şu ýagdaýlaryň jikme-jikligi barada gürrüň berip bilermisiňiz ilkibaşda? Şol meselä girjek bolsak, biraz öňräkden başlasak gowy bolarmyka diýýän taryhy taýdan. Şol türkmenler bir müň dokuz ýüz ýigrimi dört ýyllarda Eýran döwletine garşy Şo ýerde bir gaty durýalar, sowaş atýalar, garaz Eýran hakimiýetiniň eline geçirmejek bolýalar şu türkmen topragyny. Ondan soňra gynanç bilen-de ýeňilýäler. Şondan bärde şo döwletiň syýasaty, şol hem öňki döwlet hem-de häzirki döwlet şo ýerde türkmenleri ýok etmek, türkmeliň topragyny elinden almak, başga milletleri göçürip gelmek. Öňki režimde-de şol dowam etdi, häzirki Yslam jumhuriýetinde-de Kyrk ýyldan köpräk bäri şular şu ýerde dewam edip dur. Bu diňe bir ýol Mahandan däl, bütin türkmen sährada, Kümmet, ondan soraky Kelala, Kelala diýýän şäherde köplenç türkmen ýüzde togsan. Indi şu wagt türkmen şu taýda azlyk bolup galdy. Ýa köp obalar ýerleri ele geçirdiler. Bulam indi öňä oba gurýan bolsa, indi şäher gurjak bolýar arasyny türkmenleň arasyna. Olam haýsy ýerlerde halkyň şu öri meýdanlary barynda goýundyr, sygyrdyr mallaryny otlatýan ýerlerini hiç kimki dä döwlet maly diýip ele geçirip, soňra-da o taýda şäherler, jaýlar gurup, onam türkmenleň özüne däl-de, keseki millet, aýratynam şo ýerde zabylly diýen millet bar, şol. Sistan Belujistan welaýatyndan göçürip getirýärler. Ýyllar boýy göçürip getirýärler. Şu wagt mesela Türkmensähran köpsini aldy şolar. Öňe adat sinek ýerleşdiler kärge işçi ýaly bolup. Indi bolsa türkmenler şolar bilen wagt wagt çaknaşykda geçýär arasynda. Birki ýyl öň adamam öldi. Şol şu baryş bilen türkmenler gaty Kaýgyly, gaty gorkuly, gyssagly. Sebäbi o tarapda bir döwlet bar. Kanun diýen zadam hemmesi özüne görä ýöretýär. Seň ýeriňi alýar, aslynda o ýer halkyň ýeri. Soňra-da türkmeniň özüni-de goýmaýar. Hatda şo taýynlygyň şol welaýat jogapkärleriniň biri şunam aýdypdyr, Bir şäher gurjak, ýöne ýüzde kyrkyny türkmenler oturyp biler. Galan ýüzde altmyşy başga milletden gelmeli, türkmenleriň ýanynda oturmaly, türkmenlere kynçylyk döretmeli, garaz şol diňe däl, her ýerde şu türkmenleriň ýurduny talaň salyp, ýuwaş-ýuwaş türkmeni şo taýdan ýok etmek, türkmeni aýyrmak, gaty garyşdyrmak. Gaty howply bir plan ýöredilip ýör. Gynanç bilen türkmenlimiziň gelejegi o ýerde gaty garaňky görünýär. Diýmek, öri meýdanlarynda häkimiýetler täze gurluşyk taslamalaryny, şäher taslamalaryny göz öňünde tutýarlar. Öri meýdanlar, ol resmi taýdan resmileşdirilip, kimdir biriniň elinde bolsa, olaryň razyçylygy alnanokmy? Şol öri meýdanlary boş meýdanmydy ýa-da öň kimleriň eýeçiliginde bolsa, şol eýeçiliginde bolan adamlardan Öri meýdanlarynda täze gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin rugsatnama resmi taýdan bir resmi kagyzlar düzedilenokmy? Edil şu meseläň özi-de diňe bir ýere has däl. Türkmensähraň içinde geçen ýyllarda-da, şu wagtam kynçylyk ony-kon döretýän böwetler türkmenler üçin. Türkmenleň öňden gelýän ýerleri bar, ata-babalaryndan gelen, ekip gelýän ýerleri. Ýöne hiç wagtda şol dokument zat berilmändir, aljak bolsalar-da. Ýöne şol şoň adyna şoň ýerdigi belli. Birden gelýär häkimiýet-hä bu ýeriň-de hany dokumenty? Ýok-a, özüne geçiräýýär. Onsoň şu türkmen baryp pul döküp öz ýerini satyn almaly döwletden. Şony ýaly ýagdaýlar köp ýerde bolup dur. Bula bir. Ikinjem, ýaňky indi ol ýerlerem belli adamyň ady, öri meýdalla hiç bir belli adamyň adyna bolmaýar. Ýöne şol obaň adyna bolýar birki oba şoň töweregindäkiler. Bular näme etýärler şu obaň meselem zady bar, arçyny bardyr, zady bardyr, olam köpde barýarlar, onam birhiliräk gyssaýarlar ýa-da biraz agzyny süýjülendirýärler-de, ymzasyny alaýarlar, gol çekdirýärler, hawa biz-de şuňa razy diýip, halkyňam habary ýok, Aşakdan boljak iş bolupdyr. Näme döwlet adamlary üstünden gelenden soň arçynam ýok diýip bilmeýärda. Durup bilmeýär gaýrat batyrlyk bilen. Ýa halka aýtmaýaý şeýtjek bolýarlar garaz siziň pikiriňizi halkdanam soranok. Halk bir görýä gol çekilipdir. Öňe taýda şäher gurjak bolýarlar şonda bilip galýarlar. Şun ýaly ýagdaýlar bar. Onsoň näme o taýda oturan häkim hökümetiňki. O taýdäki şol türkmenlere bir kän zat-da berilmeýär dagy, bir jogapkärli ýokary işem berilmeýär. Şol üçin özleri kanun ýüzünden öz adamlary, öz goýan adamlary özleri gol çekişip zorlap başlaberýärler. Halka soramagam ýok. Halkam haçan şo gazylanyny bilip galýar, onsoň sesler çykyp başlaýar. Edil şu wagtyň özünde hemme ýerde ýazylyp dur şol sosial ulgamlarda. Ýaşlar zatlar Türkmenler birleşmeli diýip ýazyp batanlar makala çykypdyr. Anna Muhammetbeýat žurnalist ýazypdyr. Onsoň bir sorapdyr, Türkmenler baryp şo taýda häkimlikle görüşipdirler, bu etýän işiňiz näme diýip, bir ol taýda ýygnak geçiripdirler, şol garalyşyňa biz razy däl diýip, şu kynçylyk dörejek. Kynçylygam döreýär, başga millet zablly, olaryňam mezhebi başga, Dili başga, özlerem bir türkmenden tapawutly, türkmene garaýyşlaram gowy däl. Onsoň arda uruş, savaşam çykýar. Häkimiýetde şony isleýär, bir-birine salasy gelýär adamlary. Şon ýaly ýygnak geçiripdirler. Ýöne bu ýygnak bile bolmaýar. Türkmeniň ýerem gidip otyr, özem gidip otyr. Türkmen diýen zady bulaň, pylany bilen gelejekde türkmen diýen zat goýasy gelenok şu töwereklerde. Abdurahman aga, türkmenleriň, etnik türkmenleriň Eýranda şu we şuňa meňzeş beýleki meselelerini Eýran parlamentinde gozgap biljek ýa-da şeýle giňişliklerde, platformalarda gozgap biljek deputatlar ýa-da halk wekilleri ýokmy? Edil şol Akgala diýen ýerde hiç wagtda türkmen çykmagyna rugsat hem etmeýärler. Türkmen şäherlerini oň özem başga bir dert baş öwürdi. Türkmen sebiti özüne görä birnäçe millet wekili bolmalyda, şol bölünişi nähilli her bir türkmen şäheri bir pars şäherine, türkmen bolmaýan şähere baglap goýýarlar. Mysal üçin Benner türkmen, Hazar deňiziniň kenarynda Benner türkmen. Aňyrdäki şa adam ýaly bolýar-da. Şony Turku Benmergez diýen türkmen bolmaýan şähere baglap goýýarlar, şolar bilelikde şo saýlawa girmeli. Onsoň Akgalaň öz Benmer türkmeniň gapdaljygy. Ýene şony Benmer türkmen bilen bile girmeýär. Onam Gürgen şäheri, olam köplenç parslar. Şolar bile girýär. Kümmet şeýle hemmesini. Şeýle bir türkmen özbaşyna bilelikde öz türkmen şäherleri bolup näçe deputat millet wekili çykaryp bilsinler diýen ýagdaý döretmeýärlerde hemmesini bölek bölek edip goýýarlar edil şol akgalaň öz millet wekili ýok akgala millet wekili çykarjak bolsa ol fars şäherleri bar töwreginde ondanam köpräk ses gazanmaly näme şoly bilen bile edipdirler da bir bölegiň içine hatda bir gezek akgaladan Şeýle bolsa-da, türkmenler birleşip bir millet wekil çykaranda-da, onam kabul etmediler ýokardan. Müň bahana bilen şony ýok edip aýyrdylar. Şol üçin türkmeniň Akgalada millet wekili ýok. Hä, nirede bar? Bender türkmeninde bar, Kümmetde bar. Olaram gaýrata gelip ýöne aýtmalylar türkmeniň ýurdy şu taý nämede bolsa şony goramaly. Olara-da näme sen bu taý seň işiň däl sen git öz şäheriňe ýetiş diýerler. A şonda bular gaýratly gujurly adamlar gerek öňünde durmany. Ýöne on ýaly adamlaram ýene häkimiýet parlamana getirmeýärda. Parlamana getirjek adamlary olaram saýlap getirýär. Öňünde bir Kynçylyk döretjek bolsa, halkyň sesi boljak bolsa, türkmeni gorajak bolsa listeden çykaryp goýberýärler. Gynanç bilen türkmeniň parlamentada muny mejlisde aýdyp biljek millet wekili ak galada hiç ýok. Başga şäherler türkmenler hem özleri gaýrat edip aýdamaly. Häzir beýle sesem çykanok. Dogry şon ýaly ýagdaý bar.